Mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa kipindi gĩkĩ kĩa gũthuthuria kĩrĩra ndakũnyita ũgeni ngĩkwĩra karibu sana nĩgetha tũthiĩ na mbere gũthuthuria kĩrĩra na mũthenya wa ũmũthĩ tũgũthuthuria topiki ĩretwo gĩtina gĩa gũtũgĩra gwa gĩkũyũ nĩ kĩĩ gĩtina kana mũthingi wa gũtũgĩra gwa gĩkũyũ nĩ kĩĩ Ithuĩ Agĩkũyũ tondũ ũhoro ũrĩa wĩ wa ma Ngai nĩ atũtũgĩrĩtie mũno, ti mathomo-inĩ, ti mbiacara, o kũrĩa guothe ũngĩ, na to bũrũri ũyũ, nginya nja ya bũrũri. No nĩ hakoragwo harĩ ũgwati hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atũgĩrio kana atherema na ndanamenya haca nĩ kĩĩ gĩa sababica gũtherema gwake. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu, kĩu nĩkĩo tũgũkorwo tũgĩthuthuria mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa programu ĩno. Nĩ niĩ mũnyiti ũgeni waku, host waku, Ng'ang'a wa Mũcina, na nĩ ingĩkũria tũnyitanĩre tũhingũre na mahoya nĩgetha twambĩrĩrie gũthuthuria. Reke tũhoe. Twagũcokeria ngatho, Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, twakũnenehia mũno na twagũtũgĩria. We arĩ we Ngai wa arĩa othe marĩ mĩĩrĩ na Ithe wa maroho mothe. Twagũcokeria ngatho tondũ we nĩwe gĩtina kĩa ũmenyo na ũũgĩ wothe. na ningĩ makĩria nĩtwagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe kanya gaka ga gũka tũtuĩke a gũthuthuria kĩene na gĩtũmi na mũthingi na gĩtina gĩa kĩrĩa gĩtũmĩte rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ rwa mbarare na rũthereme to bũrũri-inĩ ũyũ nginya nja ya bũrũri tũkĩruta wĩra ũcio nĩ ndahoya roho mũtheru we twatigĩirwo ũikarire gĩturwa gĩa gũthuthuria kĩrĩra gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha ũtwakanĩrie ũtheri tũmenye tũtikarigwo tondũ kũrigwo kũrehaga kwanangĩka ũtwakanĩrie ũtheri nĩgetha ma ĩtwakanĩre tondũ merehaga wĩyathi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndungata yaku nderekereria kũrĩ we ngĩhoya ũgĩe na ũhũthũ wa kũhũthĩra nĩ ũndũ wa gũtũteithia. Nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen and amen and amen. O rĩngĩ nĩ ndakũnyita ũgeni na ndoiga karibu sana nĩgetha twambĩrĩrie programu ya ũmũthĩ na no toguo waigua ndagweta Eh, eh, eh, Ũthumuthi tũrathuthuria nĩ kĩĩ haswa ithuĩ Agĩkũyũ rũrĩrĩ rwa nyũmba ya mũmbi eh, tondũ Ngai nĩ atũtũgĩrĩtie mũno nĩ atũtheremetie mũno to gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ nginya nja ya bũrũri ũyũ Eh, tũranie atĩrĩrĩ nĩ harĩa tũrĩ ũgĩ mũno ĩ nĩ harĩa tũrĩ ara mũno ĩ nĩ harĩa nĩ kĩĩ kĩu gĩtina kĩa gũtherema gwitũ na kũgacĩra na nĩ kĩĩ kĩu nĩkĩo ndĩrenda tũthuthurie ũmũthĩ nĩ tondũ ũngĩambarario na wage kũmenya nĩ kĩĩ kĩene kana gĩtina gĩa kwambarara gwaku chances nĩ atĩ ũngĩaga kwĩmenyerera nĩ ũrĩharũrũka ũngĩtherema na wage kũmenya nĩ kĩĩ gĩkĩ gĩatheremi ũguo nĩ kĩĩ gĩatũma thereme ũguo tondũ rĩrĩa wamenya nĩ kĩĩ gĩatũma ũthereme kana gĩatũma ũtũgĩre mũndũ nĩ gũkĩmenyerera akĩmenyagĩrĩra no ũngĩtherema na ndũnamenya nĩkĩ gĩa gũtheremia ũngĩgacĩra na ndũnamenya nĩkĩ gĩa kũgacĩrithia chances nĩ atĩ nĩ ũrĩ abuse kĩu gĩa gũtheremirie kana ũkĩhũthĩre ũrĩa gũtagĩrĩire na nĩkĩo wonaga andũ arĩa othe marĩaga ciothi tuge for example mũndũ athiĩ na hau arĩa roto kana ũgĩũthi kĩa mũhĩrĩga ũngĩ ndakora mbeca icio cingĩthira mũnyaka ũcio wake ũngĩthira ndahotaga rĩngĩ tondũ ũndũ ũrĩa wamwambararĩtie

Na nĩngũthoma karoiga atĩrĩrĩ, Mwĩmenyagĩrĩrei mũtikanariganĩrwo nĩ Jehova Ngai wanyu, mwage kũmenyerera maathani make na mawatho make na kĩrĩra kĩa watho wake na kũmũ- kũrũ- kũrũmĩrĩrwo kũrũmĩrĩra ũrĩ sorry, wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa ndĩra- ndĩramũhe ũmũthĩ, Kwaga ũguo mwari, mwarĩa mwahũna na mwaka nyũmba njega na mũcitũũre, na rĩrĩa ndũũru cianyu cia ng'ombe na cia mbũri ikaaneneha, nacio betha na thahabu ciongerereke, na indo ciothe iria mũrĩ nacio ikorũo ciongererekete mũno-rĩ, hĩndĩ ĩyo ngoro cianyu nĩ ikaagĩa na mwĩtĩo, na nĩ mũkaariganĩrũo nĩ Jehova Ngai wanyu, o we ũrĩa wamũrutire bũrũri wa Misiri akĩmũruta bũrũri wa ũkombo, nĩ amũ- nĩ amũtongoririe agĩtu- nĩ amũtongoririe agĩtuĩkana- mũgĩtuĩkanĩria werũ-inĩ ũcio mũnene na wa kũmakania, bũrũri ũcio mũng'aru ũtarĩ maĩ, na warĩ na nyoka njũru na tũng'aurũ, nĩ a- nĩ amũrutĩire maĩ ihiga-inĩ rĩa nya- nyaigĩ, nĩ amũheire mana Mũrĩĩre kũu werũ-inĩ marĩa maithe manyu mataamenyete ũhoro wamo, nĩguo atũme mwĩnyiihie, na akĩmũgeria nĩ getha thutha-inĩ wa maũndũ manyu mũkaagĩrĩra, mwahota gũkeĩĩra atĩrĩ, Ũhoti witũ na hinya wa moko maitũ nĩcio ituoneire ũtonga ũyũ. Ngwamba gũkinyia hau. ũũ nĩ ngai akĩruta ciana cia ithiraeli rĩu nĩ acirutĩte misiri makaringa iria itune rĩu me werũ-inĩ kũrĩkia mararĩkia nĩgetha maingĩre bũrũri ũrĩa merĩirwo na ngai nĩ amba amamenyithia amera atĩrĩrĩ hatirĩ kĩndũ ta nganja kũndũ kũrĩa mũrathiĩ nĩ mũgũthiĩ gũtherema nĩ mũgũthiĩ gwaka ona kwĩ nyũmba ingĩ mũgũkora njake mũgwanju gũikara na ti inyuĩ mwakire ndũru cianyu nĩ igũthiĩ na itheremu mũno ũrĩmi wanyu nĩ ũgũthiĩ na ũgacĩre mũno no harĩ ũndũ ũmwe ngwenda kũmwĩ- kũmwĩhoya kũmwĩra mũtikanariganĩrwo tondũ angĩkorwo he mũrimũ mũũru na mũndũ wa thĩ nĩ mũrimũ wa kũriganĩrwo mũndũ nĩ arĩ mũrimũ mũũru mũno mũrimũ wa kũriganĩrwo akariganĩrwo nĩ kũrĩa oimĩte nĩ ũndũ wa harĩa arĩ nĩ hagacĩru mũno nĩ hega mũno Agĩ- akariganĩrwo gũtiatũraga ũguo Mhm. nĩ gũkinya akinyĩte haha ha kũgacĩra ha gũtherema Na rĩrĩa mũndũ ariganĩrwo akoragwo akĩanjĩrĩria rũgendo rwa gũcoka kũrĩa oimĩte, thĩna-inĩ ũrĩa oimĩte. Rĩrĩa wariganĩrwo, Ngai akĩra Ithiraeli, Ndamwĩra mũtikanae kũriganĩrwo, nĩ tondũ kũriganĩrwo nĩ mũrimũ ũrĩa guo ũrehaga kwanangĩka. Akĩmaka nĩ kũriganĩrwo. Tondũ andũ manariganĩrwo kana mũndũ anariganĩrwo, hau noho mũrango wa mwĩtĩo ũhingũkagĩra nĩ waigua akĩmera haha mwari wa ikũmi na waigua akĩcokera akĩmera atĩrĩrĩ mũhari ũyũ wa ikũmi na mũgwanja mwahota gũkeĩra atĩrĩ ũhoti witũ na hinya wa moko maitũ nĩcio ituoneire ũtonga ũyũ atĩ mwahota gũkeĩra atĩrĩ ũhoti witũ na hinya wa moko maitũ nĩcio cituoneire ũtonga ũyũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akinya hau anjia kuona nĩ ũhoti wake ĩkoragwo ĩ a very dangerous point either nĩ mũndũ binafsi either nĩ family kana nĩ rũrĩrĩ Tondũ rĩrĩa akinya hau, kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ kĩmũharũkaga nĩ mwĩtĩo, akaga nginya gũtambũra andũ arĩa mahũthĩkire kũmũkinyia hau akinyĩte. Akariganĩrwo nginya nĩ Ngai ũrĩa ũmũkinyĩtie hau akinyĩte. Aranjĩrĩria gwetha Ngai, gwetha gũtwara credit kũrĩa gũtagĩrĩire. Ngeria ũhoro wa rũrĩrĩ-rĩ, rwa Gĩkũyũ-rĩ, Ngai nĩ atũrathimĩte mũno. Kibali kĩa Ngai nĩ gĩkoretwo kĩrĩ igũrũ ritũ na njĩra ya magegania. To bũrũri-inĩ ũyũ, nginya nja ya bũrũri ũyũ. Na nĩ wega tũthuthurie nĩkĩ gĩathire na mbere nĩ getha Ngai atũhe gwĩtĩkĩrĩka kũingĩ ũũ, atwende kĩwango gĩa gũtũtheremia. nĩ tondũ nĩ hinya mũno ndũngĩingĩra mũrang'a kana kĩambu kana nyĩrĩ kana kĩrũgũya kana nyandarwa ũkore mũjaruo wĩna biacara nene ya kwĩrirĩria kana ũkore mũbaruya wĩna biacara nene ya kwĩrirĩria kana ũkore mũkarinjini wĩ na biacara nene ya kwĩrirĩria kana ũkore mũngiriama wĩ na biacara nene ya kwĩrirĩria kana ũkore mũpokotu wĩ na biacara nene ya kwĩrirĩria but wathiĩ kwao ithimo ndaikarire mĩaka kĩbaũ na yahanaga nĩ ta taũni ya hĩndĩ na gĩkũyũ kĩ biacara wathiĩ na kwao ũgakora ithuĩ nĩ tũgacĩrĩte mũno kĩũria nĩ atĩrĩrĩ nyũmba nĩ harĩa tũrĩ acori nĩ harĩa tũrĩ ogĩ mũno niĩ nguona kĩu tatarĩ kĩo gĩtũmi ti gũcora tũrĩ acori ti kũhĩga tũrĩ ogĩ mũno no gĩtina nĩ atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũhoro wa ngai wakinyire thĩinĩ wa bũrũri ũyũ rĩ ona ndwakinyire gĩkũyũ-inĩ mbere wambire gũkinya mombatha nĩkuo missionary a mbere marandire na marandi nĩ makwamire irio mũno kahinda karaihu makĩanjia cukuru makĩanjia kanitha magĩcoka makĩgeria kwambambata magĩkinya gwa ikamba makĩambambata magĩkinya gĩkũyũ-inĩ magĩũka mahĩtũkĩte magĩthiĩ nginya kũrũ gwĩtwo Maseno, makĩingĩra thĩinĩ wa Western, makĩingĩra magĩspread kũndũ guothe. Ũguo ti ithuĩ twarĩ a mbere kũnyita ũhoro wa Ngai, ti ithuĩ twarĩ a mbere kwamũkĩra ndũmĩrĩri ya mwathani Jesu Kristo, ti ithuĩ twarĩ a mbere ona gĩthomo ti ithuĩ twarĩ a mbere. In fact, cukuru ya mbere ĩrĩa yakirwo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ yakirwo Coast Rabai School. That was back 1846. Yakirwo gĩkũyũ-inĩ. Cukuru ya kerĩ ĩrĩa yacokire gwakwo nĩ missionaries yakirwo 1903 handũ hetagwo Kaimosi. Cukuru ya gatatũ ya missionary ĩrĩa yacokire gwakwo yakirwo Maseno. 1906 ya kana nĩyo yakirwo gĩkũyũ-inĩ tũmũtũmũ na ya gatano thogoto ũguo angĩkorwo nĩ gĩthomo ti ithuĩ twarĩa mbere kũreherwo angĩkorwo nĩ ũhoro wa ngai ti ithuĩ twarĩa mbere kũreherwo

mamũkiririe ndũmĩrĩri ya mũtharaba na ngũrũ ĩmwe na mũgĩkũyũ ndarĩ mbara na mũthũngũ ũrĩa wokire mbere tondũ mũthũngũ ũrĩa wokire mbere ndokĩte gwa- gũtwatha okite guturehera kiugo kia ngai na guturehera githomo na maithe maitu riria riria maiguire kiria kirehitwo makiamukirire na ngoro ino ati history yuga cukuru wa thogoto kuma 1907 nginya 1920 wamũkĩrĩte arutwo ngiri ithatũ na arutwo aya ngiri ithatũ kũndũ kũrĩa moimĩte over 70% of them nĩ gĩkũyũ-inĩ na magĩtigana na maũndũ marĩa mangĩahĩngĩcanire na ũhoro wa Ngai na magĩkorwo marĩ a mwĩrĩ ũmwe thĩinĩ wa ũndũ ũrĩa mareherwo maigua nĩ wa ma na mawamũkĩra no aya angĩ kuma arĩa me coast manyitaga ũhoro wa ngai mwena ũmwe na magakorwo ũgo ũragũri na maũndũ mau mangĩ marĩ ona mo guoko gũkũ kũngĩ woka ika- woka ikamba-inĩ makanyita ũhoro wa ngai mwena ũmwe na makorwo marĩ ona maũndũ mao ma nduma nduma wathiĩ rũgũrũ ũgakora tondũ ti gĩthomo tũtingiuga nĩ gĩthomo tũngiuga nĩ gĩthomo bũrũri ũyũ kũrĩ andũ athomuo ta ithuĩ na rĩngĩ mathomete makĩria no harĩ ũndũ ũmwe harĩ ithuĩ maithe maitũ rĩrĩa maiguire ũhoro ũrĩa warehwo wa ngai maurora wega thĩinĩ wa maitho ma roho makĩona ũhoro ũyũ nĩ wa ma mawamũkĩrire na ngoro ĩmwe tondũ na ũhoro wa ngai ti ithuĩ twamũkĩrĩte mbere o ta ũguo ngugĩte ti ithuĩ twarĩa mbere in fact bible itũ ya mbere ya printirwo ĩ complete 1966 ya njeruo ya printĩtwo 1953 Ũguo, ti ithuĩ twa- twawamũkĩrĩte mbere no harĩa hagĩire tofauti nĩ haha ithuĩ twa maithe maitũ mamũkĩra mamũkĩrire na ngoro ĩmwe magĩtigana na maũndũ marĩa kiugo kĩa ngai kĩaregete makĩrega gũtungatĩra igongona igĩrĩ atĩ nĩ maratungatĩra kĩgongona kĩa mwathani jesu na nĩ maratungatĩra igongona cia wĩtĩkio wa ũndũire matigire na history ĩgatuonia kuma 1926 20 gũthiĩ na mbere gũkĩgĩa na migration ya kuma kũrĩ ũhoi wa irĩma ngai cia irĩma kuma kũrĩ ũndũire andũ makĩanji kũfrat thĩinĩ wa ũkristo no arĩa angĩ matiekire ũguo Ũguo, ngai ũrĩa watũmanĩte kiugo kĩrehwo ona matua ma maithe maitũ agĩtwenda agĩtwenda Wĩ- ũũgĩ wake ũkĩanji kũruta wĩra thĩinĩ witũ gwĩtĩkĩrĩka gwake gũkĩanjia kũruta wĩra thĩinĩ wa maithe maitũ kibali kĩu gĩake gĩkĩanjia kũhingũra mĩrango ĩtiganĩte ĩtiganĩte ĩtiganĩte nĩ tondũ aciari itũ nĩ mamenyire ũtheri na nduma citingĩtwarana twareherwo theri na tondũ nĩ tũrekaga ũrĩa tũrekaga no tũrekaga nĩ kwaga ũmenyo ũmenyo rĩu nĩ woka woka ũmenyo wa gĩthomo na woka ũmenyo wa ũngai na ũhoro ũyũ twareherwo nĩ warĩkio naguo gũtũmenyithia atĩ ũtheri na nduma itingĩiguana nĩ either tũ embrace ũtheri nduma tũtigane nayo no kũnyitithania nduma hanini ũtheri hanini ĩko mix and grill ĩyo ndĩngĩruta wĩra Mũthi- mwĩroreri na mũthikĩrĩria wakwa ngenda gũkinyĩrĩria njuge atĩ kĩrĩa gĩtũmĩte gĩkũyũ tũkorwo na gwĩtĩkĩrĩka kũingĩ gũtherema na maũndũ mega igũrũ ritũ tũgatuĩka andũ a kwĩrirĩrio nĩ tondũ wa ngai ũrĩa maithe maitũ metĩkirie ngai ũcio atũheire ũũgĩ wa mabuku na agĩtũhe ũũgĩ wa ũngai na ĩkorwo he kĩndũ twagĩrĩire kũmenyerera nĩ kĩu tũtambĩirio nĩ aciari aitũ tondũ angĩkorwo nĩ maruta mĩgũnda yao makanitha na macukuru makwo nĩ gũtwĩ ĩyo nĩ message ya gũtwĩra ũrĩa ũndũ ũyũ maũkuire noritũ nĩkĩo matiarĩ na thĩna kũruta tĩri wao cukuru ciakwo na makanitha makwo mathani ya gocwo nĩ tondũ nĩ ũgwati Tũngĩaga kũmenya kĩrĩa gĩatũmire twambarare gũkĩra aya angĩ, tũngĩciria nĩ ũhoti witũ, tũheneke nĩ ũhoti witũ, tũheneke nĩ ũmenyo witũ, tũheneke nĩ gũcora gwitũ, ũcio ũgũkorwo, kĩu kĩngĩkorwo gĩ kĩambĩrĩria gĩa gi- gitũ gĩa kwanjia gũthinĩkana, na tũtiagĩrĩire gũkinya hau thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. He mũndũ ũmwe wambararirio mũno nĩ Ngai, na akĩremwo nĩ kũmenyerera kĩrĩa ngai ahũthĩrire kũmwambararia mũndũ wetagwo samson samson aciarĩtwo nĩ mũtumia ũtarĩ na ũciari mũtumia warĩ thata I mean. na mũraika wa ngai agĩũka akĩmũcerera akĩmwĩra wĩ thata no rĩu Ũthata waku nĩ ũgũthira. Nĩ ũkũgĩa na mwana wa kahĩĩ. No harĩ maũndũ maigana ũna ũtekũbatarwo wĩke, na ndũkaneke mwana ũcio. Wa mbere, ndũkananyue ndibei, na ndũkanarĩe kĩndũ kĩgagatu. Nake mwana ũcio ndakanahũthĩre indo icio, na ndakanenjwo njuĩrĩ yake. Na rĩrĩa rĩothe Samson tondũ nĩ aciarirwo agĩkũra na akĩgimara, amenyereire ũrĩa erirwo. akĩgitĩra tondũ nĩ amenyaga niĩ ti hinya ndĩ gũkĩra andũ arĩa angĩ hinya wakwa umanaga na njuĩrĩ ĩno akĩmĩgitĩra kwaga kũmenyithia thũ ciake na akĩmĩgitĩra kwaga kũmĩenja tondũ kanyũi gatuĩkĩte gatikanaingĩre kĩongo gĩake samusoni ndamakanagia nĩ andũ aigana mamumĩrĩra afilisti amahũraga marĩ aingĩ tarĩ njeci ya mahũra na nĩ mũndũ ũmwe makageria kũmuoha mĩkanda amĩtuaga ta hatarĩ kĩndũ makamuoha na nyororo akamĩtua ta hatarĩ kĩndũ matingĩamũhotire nĩ tondũ samson nĩ amenyereire kĩhumo kĩa hinya wake kĩhumo kĩa hinya wake kĩarĩ kũmenyerera njuĩrĩ kwaga kũnyua ndibei na indo ngagatu no mũthenya ũrĩa eciririe ah, ona itarĩ na njuĩrĩ no niĩ ngũkiumĩra na ndwe ngĩmenyerete ngĩgĩte experience rĩu hĩndĩ ĩrĩa ecirĩrie ũguo noho mathĩna make manjirie akĩra nderira niĩ kĩhumo kĩa hinya wakwa gĩkoragwo kĩ njuĩrĩ ĩno na akĩhorere njũ agĩkomera ciero enjwo akĩmenyaga wega to kwenjwo arenjwo nĩ kĩhumo kĩa hinya wakĩo kĩra- kĩraninwo arĩki kwenjwo kĩrwo samson thũ ciaku nĩ ciũkĩte marĩko moiga okĩrire agĩciria no ta hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ no roho wa ngai nĩ amũtigĩte afilisti magĩũka makĩmũnyita ũndũ mageretie mĩaka mĩingĩ na matiahotete magĩũka makĩmũnyita na makĩmũruta maitho na kuma hau mũndũ ũrĩa wakũrĩte e mũteteri wa rũrĩrĩ agĩtuĩka ngombo nĩ tondũ nĩ aremirwo nĩ kũmenyerera kĩhumo kĩa hinya wake kĩhumo gĩa gwĩtĩkĩrĩka gwitũ kĩhumo gĩa gũtherema gwitũ kĩhumo kĩa maũndũ mega marĩa twĩ namo nyũmba itũ nĩ ngai ithe wa mwathani jesu kristo he mũini wa rwĩmbo wa ini rĩa kiuga ndikoima ho rekei tũregere hau tondũ hau nĩho hinya witũ rĩ hau nĩho gũtherema gwitũ kũrĩ hau nĩho thayũ witũ rĩ hau

the next thing ndarĩ maitho harĩ ũngĩ wĩtagwo saũlũ mũthamaki saũlũ ũthamaki wake tondũ warĩ mũrĩithia o ta arĩithia arĩa angĩ nĩgetha atuĩke mũthamaki ũthamaki wake woimanire na gũcemania na samueli na akĩmũitĩrĩria maguta na agĩthiĩ wega nginya rĩrĩa ariganĩirwo kana agĩtirika harĩ ũthamaki wake woimire hau noho mathĩna make mambĩrĩirie na nĩ ũndũ wĩ kĩeha mũno tondũ gĩthoma samueli wa mbere ikũmi nĩ ũkũigua nĩ ũkuona agĩitĩrĩrio maguta nĩ samueli but gũkinya samueli mĩrongo ĩrĩ na inyanya mũndũ wambĩrĩirie na maguta ararĩkĩria kwa mũragũri arathi kũhũrĩrwo mbũgũ nĩ tondũ tu wa gũtirika kana kũriganĩrwo nĩ harĩa ũthamaki wake wambĩrĩirie menyerera harĩa ũthamaki waku wambĩrĩirie na nĩkĩ kĩa wambĩrĩirie na no wambĩrĩirie tondũ wona wamenyerera maũndũ mau Ũthamaki waku nĩ ũgũtũũra. Gũtherema gwaku nĩ gũgũtũũra. Biacara yaku nĩ ĩgũtũũra. No watirika ta Samueli, na ta mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ. Atirikire nginya agĩtirika Samueli, ũrĩa we wamũitĩrĩirie maguta. Agĩtirika Samueli na agĩtirika Ngai.

kũrĩa indo iria agĩkũyũ gwĩtaga en do can you imagine mũndũ wanjirie na maguta arĩkĩria ũragũri ũragũri-inĩ Kiri- kiriro kĩa ndeto nĩ kĩega gũkĩra kĩambĩrĩria nyũmba itũ nĩ tũrĩkiai wega he ruo rũroka rwa gũtũruta he jesu twĩmenyerere tũtikarĩkie ta saũlũ twĩmenyerere tũtikarĩkie ta samson arata aitũ ana gũkũrũgũrũ nĩ athomwo ta ithuĩ na kĩrĩa kĩana matunya kĩbari kĩingĩ kĩa ngai maũndũ-inĩ maingĩ Nĩ gũkorũo, mbali na gũkorũo nĩ athomu na mena maũndũ marĩa mangĩ mothe magĩrĩire, ũmakoraga me nduma-inĩ na marĩ ũtheri-inĩ. Nĩ twĩkanie kũhana ũguo. Ũndũ ũcio ndũka- tũtikawĩtĩkĩrie ũtũhanĩkĩre. Atĩ Jumabiri tũroya moko kanitha-inĩ, no Juma tũroimĩte kĩrĩma-inĩ gũthĩnjĩra ngai cia irĩma. Ũcio nĩ ũgwati ũmwe mũnene mũno. ta korwo no tuoe stock ya mwathani jesu kristo ũrĩa twĩkĩte ũrĩa twĩkĩire ithuĩ nyũmba ya mũmbi na tuoe stock ya ngai cia kĩrĩma-inĩ ũrĩa ciekĩire maithe maitũ ndĩrakwĩra ona tũtingĩenda Matia- matigĩte- matiatigĩte ngai cia irĩma-inĩ nĩ kwagĩra

Hinya wa mũgwanja. Mũndũ ũcio ndagecirie atĩ nĩ akaheo kĩndũ o nakĩ nĩ Mwathani. Ũcio nĩ mũndũ wa ngoro igĩrĩ. Ũtarĩ hĩndĩ angĩ atarĩ hĩndĩ angĩ ũtarĩ hĩndĩ akindagĩria maũndũ-inĩ mothe marĩa mega. Ũcio nĩ mũndũ wa ngoro igĩrĩ. Ũtarĩ hĩndĩ akindagĩria maũndũ-inĩ mothe marĩa mega. Mũndũ wa ngoro igĩrĩ nĩ kiugo kĩroiga. Mũndũ ũcio ndagecirie he kĩndũ angĩamũkĩra kuuma kũrĩ Mwathani. Nĩ tondũ wa kĩ? Mũndũ ũyũ ena ngoro igĩrĩ, nĩ anyitĩrĩire, akinyĩte haha na akinyĩte haha. Hĩndĩ ĩrĩa Elijah etanire kũrĩa kĩrima-inĩ gĩa Kameri, Na agĩĩta anabii a Baali, na agĩĩta andũ. Hĩndĩ yake yakinya ya kũruta igongona, aambire akĩũria andũ, Nĩ nginya rĩ mũgũtũũra mũtaaganĩirie njĩra-inĩ igĩrĩ, ya Baali na ya Ngai? Angĩkorwo Jehova nĩwe Ngai, rũmĩrĩrai Jehova, angĩkorwo nĩ Baali, rũmĩrĩrai Baali. nĩ tondũ jehova nĩ ngai wĩ ũiru e ũiru nĩ tondũ gũtirĩ thogora atarĩhĩire andũ ake no ngoma ndakoragwo na thĩna ngai ici ingĩ itikoragwo na thĩna atĩ ũcitungatĩre hanini na ũtungatĩre ngai tondũ nĩ ciũĩ ũngĩtungatĩra hanini na ũtungatĩre ngai kiugo kĩa ngai kĩroiga mũndũ ũcio ndarĩ kĩndũ angĩamũkĩra kuma kwĩ ngai nĩ tondũ nĩ atuĩka wa ngoro igĩrĩ nyũmba itũ kĩhumo kĩa maũndũ mega marĩa twĩ namo nĩ tũtige kũheneka nĩ jehova ngai ithe wa mwathani witũ jesu kristo ndamũhinyĩrĩri kũmwĩra atĩrĩrĩ nĩ tũregere harĩ we nĩ tondũ maithe maitũ matiarĩ makĩgu magĩtiga ngai cia irĩma na magĩũka kũrĩ ũyũ mwathani jesu kristo na tũngĩrora na thutha gũtirĩ kĩndũ gĩa gũconoka nĩ tondũ nĩ atuĩkĩte maũndũ mega maũndũ ma kũgocera ngai nĩ atuĩkĩte ona kĩũria kĩrĩa ngĩtũria atĩrĩrĩ mũrenda kũndiga nĩ wathe ũrĩkũ muonete kũrĩ niĩ nĩ ũru ũrĩkũ muonete kũrĩ niĩ kaĩ mũkũndĩha ũru kamũkũndĩha wega ũrĩa ndĩmwĩkĩte na ũru kamũndũ ekaga we andũ wega akarĩhwo na ũru tũtikahana Samu- samson tũtikahana saũrũ na tũtikahana kahĩĩ karĩa gaitangi kagĩire indo gagĩciria indo nĩ njiganu ithe atarĩ ho gakiumagara gacokire gatarĩ kĩndũ nĩ tũmenyerere Kĩu nocio tũkinyĩtie hau. Tũkinyĩtio hau nĩ kiugo kĩa Ngai nĩ tũkĩmenyerere. Tũkinyĩtio hau nĩ mwathani Jesu Kristo nĩ tũrũmie ngwatanĩro itũ nake. He revival yoimire itũra rĩa Kahuhia mwaka wa 1947 na ya spread the Eastern Central Africa. Ona rĩu nĩ twetereirwo kũraihu mũno. nakio ngoma aratuha aratuha ngai cia irĩma iratuha ciratuha nĩ tũrege kuhwo na tũcimenyithie ithuĩ nĩ tũrĩ ngai witũ ũrĩa ũtũkinyĩtie haha na etagwo mwathani jesu kristo ũthuthuria wa ũmũthĩ tũgũkinyia hau ũngĩkorwo na kĩũria no twandĩkĩre email kana no tũtũmĩre text eh, na nĩ tũgũkena nĩ ũndũ wa gũgĩcokia Reke tũcokie ngatho twagũcokeria ngatho ithe wa mwathani witũ jesu kristo twakũnenehia mũno we nĩwe ũtũkinyĩtie hau tũkinyĩte ithuĩ ta rũrĩrĩ mbara nĩ nyingĩ ũtũrũĩrĩire no tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ ũtũrĩte wĩtĩĩte na ithuĩ ithuĩ ta nyũmba ya Mũmbi. Nĩ tondũ rĩrĩa watũmanire tũreherwo ndũmĩrĩri yaku, aciari witũ maamĩnyitire na ngoro ĩmwe, na makĩrehe magũrũ merĩ njĩra-inĩ yaku, makĩrega ũhoro wa gũtaganĩria. Arĩa angĩ magĩtaganĩria, aciari aitũ makĩrega gũtaganĩria. Angĩ tũgĩtuĩka aira a aciari aitũ magĩcina mĩano na maũndũ mothe ma ũgo. na othe magĩtũ- magĩtũtongoria na tũkĩingĩra nyũmba ya- yaku baba ndakũhoya atĩrĩrĩ rũrĩrĩ rũrũ rĩ reke ũiru waku ũtũre ũrũgitĩrĩte na ndũkanetĩkĩre gũtunywo kana gũtunyũkithio nĩ kĩndũ kana mũndũ kana ngoma kana ngai o ĩrĩkũ ikorwo nĩ cia maĩ-inĩ kana nĩ cia irĩma-inĩ ndũkanatunyũkithio rũrĩrĩ rũrũ reke ũiru waku ũtũũre ũrũgitĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo ndahoya kiugo gĩkĩ gĩkinyĩra athikĩrĩria na eroreri gĩkorwo kĩna mĩhũmũ ĩna muoyo kĩrehe gũtaũkwo kũingĩ kĩrehe ũmenyo na makĩria ma maũndũ mothe ngai gĩake wĩtĩkio na gĩtũhe mĩri ya gũkũrĩra thĩinĩ waku tũigane wega amũkĩra ngumo na ũgoci In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Eh, mwiroreri ngai akurathime agwike wega muno eh, angĩkorwo nĩ ũkwenda gũtũ support hau hena namba cia thimũ na pia hena namba cia account number ya bengi no ũtũ support nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũthuthuria kĩrĩra otherwise ngai akũrathime agwĩke wega eh, ĩtĩkĩre ũthiũ wa ũtheri wa ũthiũ wake ũgwakanĩre nĩ tondũ ũguo nĩguo akenaga agĩka andũ ake god bless you god bless you shalom